kasih Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan. Di atas pengadang di bisi di dalam Tuhan. Tuhan kami cukup berterima kasih. Pembu ke Tuhan sebakar Tuhan. Terpuji meh nama Tuhan. Terpuji meh nama Tuhan. Haleluya Jesus. Enda kami nyerahka ati kami deka ninga ke jaku Nuan. Roh Kudus nuan betegu dalam setiap ati kami. Terima kasih Apai. Kami nemu Tuhan di dalam puji enggau sembah kami. Isi kuasa ti ulih ngeraika semua sakit penyakit kami. Ti ulih ngeraika semua ti enda betul di dalam pengidup kami.

Selama betemu baru dalam pengasih Tuhan kitai Jesus Kristus. Jadi lemai tu kitai begempuru rumah lalu puji Tuhan arap kita bela duduk jenuh ke rumah panjai ke negeri bela. Ngambi awak ka ba bilik diri empu utai datai ngagai Tuhan. Nya ku ngiring kita dalam psalm ti. Tuhan Allah Taala Apai kami ti di surga, Tuhan ti kami sembah, kami kebesai ka dalam nama Jesus Kristus. Apai surga. Malam tu, kami begempuru deka belajar ke beberapa genran leka jaku nuan. Saup kami kuasa Roh Kudus. Om ka bisi nyentara kami nerima diri empu ke ngasai ka enda gerai. Nuan uhh ngerai ka sida ya Allah. Ke lemi ngerin sida. Ke bisi enda lantang. Nuan melekat sida enggau pengaga seruga nuan apai. Oh lawa setiap iku kami setiap rua bilik bisi enggau malam tu. Terima kasih apai dalam nama Tuhan Jesus. Amin dan sampi. Amin. Jadi uh, kitai ya ngambi teks hari uh, Satu Samuel pasal tiga puluh ayat satu ngagai enam. Iya bacha iya munyi tu, Dua hari udah bekau nya, David enggau bala iya lalu datai baru di Siklag. Orang bansa Amalek udah nyerang selatan menua Judah enggau nengeri Siklag. Nunu nengeri nya lalu nangkap semua orang ti indu. Sida munuh orang tang nabanka semua orang lebuh sida ninggalka nengeri nya. Lebuh David enggau bala iya datai dia, sida nemu nengeri nya udah ditunu, lalu bini sida, anak lelaki enggau nembiak indu sida udah ditabanka munsuh. David enggau bala iya lalu enda ngetu-ngetu nyabak dataika sida iya nyau lepi. Indah bini David ke dua iku Ahinoam seduai Abigail dih ditabanka munsuh. Ayat enam, ayat ke penuh ti, David balat tusah ati laban bala iya Balat amat ringat ketegal sida lenyau anak bini lalu sida deka nuku ke ngena nungku iya ngena batu tang David bekering ba Tuhan Allah Taala iya. Kitai meda ditu aaa kitai iya deka ngangkatka siti tema pemerinsa. Ulih ngansah ati kitai ka tajam. Ya, semerinsa nya ulih ngansah ati kitai tajam. Amen. Nyadi dalam semua utai ti nuntu pendiau kitai menyadi, diperatika Tuhan megang. Ya, penanggul nya utai ke sementara aja, ya, tang pengasih Tuhan tetap meruan belama iya. Iya bisi, ya, maya kuasa Tuhan nurun sereta nyaup kitai. Nya alai utai ke dipatut dikereja kitai baka nitihka ajar ku hari Minggu tu kemari. Iya nama utai ti dikereja tudah Jop? Iya besampi terus. Besampi terus. Penusah segi bisih. Nyuka sebaka mega kisah Jop enggau kisah David tu. Iya sida iya bela lenyau semua utai. Nya sama enggau kitai mega iya bandingka kemaya hari tu kitai lenyau semua bisnes lenyau semua kereja iya lenyau semua ari-ari ke ulih endur kitai begiga ke belanja tanya udah lenyau magang iya aku ngajar kitai begeni ku Nehemia niri negi ka Pintu kuta ke udah angus, udah runtuh, udah rubuh, udah dirusak ke munsuh. Ke nya mega pelajar kitai malam tu. Iya kitai beratika baka ni ku iya bala David tu. Iya pengudah sida iya menua sida iya Siklak dialahka bala munsuh. Baka ni ku sida iya. Iya betindak keni ke sida iya tadi ngeraika diri iya menua sida iya tusah sigi chukup tusah iya minta ampun tusah sigi chukup tusah iya kitai meda tang dalam penusah ke nyadi tu dalam perang iya. Nyadi sida iya udah diserang ya udah diserang orang ari eh, nengeri eh, selatan menua Judah. Eh bansa Amalek udah nyerang sida iya. Jadi semua nembiak laki indu debai orang nya eh, laban dialah udah alah Ai nyadi orang ke udah alah enti deh debai nyadika ulun sida iya. Aa. Utai semua reta tengkira nyadika perpasan sida iya laban nengeri sida udah alah. Tang lebuh bala pungka lelaki datai ba menua sida iya empu pemulai sida iya agi ari menua bukai iya. Kitai meda ditu sida iya chukup tusah ringat iya nyentuk ke David ke nyadi tuai sida iya ka dituku sida iya enggau batu ti kitai meda ba ayat enam. Iya tan tan siti utai ke manah ti kitai meda ba ayat enam lalu sida deka nuku iya ngena batu. Iya tang David bekering aba Tuhan Allah Taala iya. Iya alai bekering aba Tuhan Allah Taala iya. Jadi lemai tu menyadi ti dikerindu ke Tuhan iya kitai mega diajar oleh jaku Tuhan kitai mesti bekering aba Tuhan. Amen. Iya anang begilik ati kitai. Nyandang kakang-kakang kitai bekering iya dalam mayuh pelajar kitai sekumbang tu iya ku ngajar kitai kenyau ari pengidup Nehemia, kenyau ari pengidup Daniel, kenyau ari pengidup Job. Jadi malam tu pengidup ai David. Ai siku orang ke nyadi tuai. Iya bepanggai ba Tuhan nya Baru iya ulih ngereja utai ti lurus. Iya laban rencana Tuhan enda kala salah. Nya alai agi kitai menyadi mayuh utai da kereja kitai gagal enda berhasil. Nama kebuah laban kitai ninggalka Tuhan. Kitai nyingkang dulu ari Tuhan. Iya kitai meda. Nya alai. Anang meh a kitai ninggalka Tuhan ti kitai meda ditu iya laban lalu sida iya deka bekering ba Tuhan Allah Taala iya ke Allah Taala sida iya. Nyadi bekering ba Tuhan ke Allah Taala tadi iya kitai meda aaa aba ayat aaa Kita bacha kitai tadi ya sida iya udah tuntung penusah ke madu besai ya tang lebuh sida bekering ngaba Tuhan nama utai ke nyadi ya ti kitai neruska bacha kitai ya aaa ke baruh agi ayat tujuh ayat lapan lalu ku David jaku enggau imam Abiatar anak Ahimelek. Iya, Baik iput kitu enggau aku. Ebiata lalu mai iput ngagai iya. Iya siti utai ke dipeda kitai ditu. Semua sida tu lebuh sida diasuh ngereja utai, sida iya enda betangguh. Nya baka kitai lebuh aaa covid sembilan belas tu kitai ida suah orang diau begulai diri sebilik iya mayuh kitai enggai diau orang meri kitai awak besampi awak begulai bebaik enggau diri sebilik dulu berampun ke pangan diri awak kitai udah kitai diampun iya sampi orang ke lurus nya didinga ke Tuhan. Anya siti, ga kelimpah nya tadi engka kitai tetap enggai diau di rumah. Ai bisi ja da ukum iya enchuri keluar, bisi sida ja detan polis eu laban nya tadi ngelanggar undang-undang iya undang-undang PKP ai ke dulu suba diatu PKPP iya aba pasal pemulihan. Mayuh orang ngelanggar undang-undang. Eh nadai nya deh. Pia ku jaku kitai. Tang ku jaku dunya tu iya bala pakar madah iya penyakit covid sembilan belas tu iya agi bisi. It is day ku sida iya. It is still day. Jalai kitai ke. Diatur sida iya bejaga-jaga. Iya ke baru tu mari aku macha iya ngelama tu orang enggai ngena tangkup mua, tangkup idung. Ngachau ku jaku. Enda ulih enseput ku kitai. Tang manah agi kitai tusah enseput laban kitai betangkup ari kitai padam seput. Iya laban kitai kena penyakit covid nineteen tu. Enda kitai milih. Kitai mensia tu selalu diberi pilihan ke chukup badas, tang kitai milih nitihka pengering ati kitai. Kitai ngelaban atur iya ku WHO iya empu aaa pengari iya sida iya ngeluarka siti statement sida iya madah aaa Legi pemedis covid sembilan belas tu amat da ulih ngelekai aba airborne disease. Ka suba kumbai ukai airborne disease nyentuk ka aaa menteri madah ka oh da ibuh ngena penutup mulut tang who iya kesatuan

Taib ke ngelamak tu. Nya alai kitai mega taja pen orang nyebut tang kitai mega selalu uhh mesti be wise. Uhh mesti cerdik kitai. Mesti pintar kitai. Uhh nya siti uhh karakter manusia tu. Kitai diajar cerdik. Ya. Nyelai diajar pintar. Iya nyelai kitai meda ba ayat lapan, David lalu betanya ngagai Tuhan. Sebedau David ngatur pikir runding betindak pengudah sida iya Alah nengeri si kelap tu iya semua anak bini semua utai reta tengkira udah ambis magang dibai munsuh pulai. Nama utai ke digaga David ti nyadi ketuai sida iya aba iya laban David lalu betanya ngagai Tuhan. Tu siti utai penting dalam pengidup kitai nyadi. Anang dulu ari Tuhan kitai bialai. Iya anang kelalu tinggal jauh Tuhan kitai wai. Sereta Tuhan. Iya bai Tuhan nyertai pejalai tua singkang tua. Nyalai jaku Tuhan tu nyadi ke tenggau. Iya singkang kaki tua nyadi ke lalau. Iya pejalai pendiau pengidup kitai. Amat nya menyadi. Kati nadai jaku Tuhan kitai tusah. Nadai utai endur kitai bepegai. Iya nadai pengadang endur kitai manggai ke pengadang kitai. Iya keni ku kitai nadai pengandal. Iya mimit datai tusah kitai lalu temati kutu. Kitai nadai runding age. Iya untak kitai runding kitai tusut. Ya, munyi ke aku ngelamat tu. Lebuh kitai tusut runding kitai ngereja utai meh babi buta. Nadai runding kitai ngereja utai. Bamuk enggau orang nadai bepikirka strategi munsuh. Jeneral menua China madah, If we want to win the world, ku iya, ti kitai ka menang dalam hal perang, You must know the weakness of your enemy. You must know who ah is your enemy. Kitai mesti nemu sapa munsuh kitai. Chiri munsuh kitai. Pemintar munsuh tu kitai. Strategi munsuh kitai. Kebolehan munsuh tu kitai. Ya kitai anang ngelaban munsuh kitai nengah ke pengelandik sida iya. Kitai ngelaban munsuh kitai nengah ke pengelemi sida iya. Amen. Ya kitai nemu semua munsuh tu ngelaban kuasa Tuhan magang. Jadi Tuhan ti berkuasa atas semua utai. Bahia kinya sitan. Eh Job aku madah kita ku iya ari endi tadi Iblis oh ku iya aku enu baru pulai ngeraun dunya tu ngiga orang dayan ba ngiga orang di nimpa di runtuh di labuh ka bisi nang tembu ngan Job oh kita madah jadi ku iya Tuhan ulih ngambi. Ka ngereja semua utai aba job. Tang siti utai ke anang ku iya, anang negu sebut iya. Haa deh deh, kitai meda job enda mati. Tinggal tulang, but tubuh iya. Ti kitai but menyadi enda ulih kitai idup. Tang job. Nyebut iya, tang iya enda nyumpah Tuhan. Ati Jop tetap meruan ku iya, Enti Tuhan udah mai aku ke dalam dunya tu, ai nadai utai debai. Iya, utai ke dalam dunya tu enti aku pulai pun enda ulih bai. Amat ku jaku Jop. Nya alai bepada-pada meh kitai ngereja pengawa dalam dunya tu. Anang eh nyadi ke kitai nyu gila utai nya. Nya nama kitai nyu gila utai nya uhh kitai nyu nadai meri awak untuk Tuhan nadai meri awak untuk ruang bilik. Kitai nyu gila utai nya nya ti kitai gila gawa gila utai gila main bol. Nadai utai bukai ngerindangka ati tua ti enda meda main bol. Ai teda masuk kasut bul. Ooh nyadi ninggal kura derumah ngintu anak kediri. Iya lebih agi kitai ke bisi anak mit. Iya aku ngasai ka kami. Iya lebuh ke agi bisi anak mit kelia suba. Eii besama sama kitai. Iya ngadu ka anak kitai. Iya nyaga anak kitai ngerusai ka anak kitai. Iya adalah banya siti aset kitai idup dalam dunya. Iya laban kitai nemu Tuhan ka merekat ke diri sepantis kitai. Puji Tuhan. Nyelai kitai meda ditu iya aaa aba dua bansa Israel semua bansa iya ba pasal dua puluh ayat dua puluh semilan enggau ayat tiga puluh. Semua bansa ti ninga chara Tuhan udah ngalahka bala munsuh orang Israel takut magang. Iblis takut. Ka pengerusak takut. Ekonomi mega takut. Ka orang Kristian. Nama ke buah laban orang Kristian nemu ngalahka munsuh? Nama ke buah laban orang Kristian mai Tuhan enda kediri? Kitai meda Raja David. David munuh Goliat ku iya, Aku enda nyerang nuan enggau pedang, enggau nuku, enggau senjata baka kita, tang aku ngena kuasa Allah Taala. Iya, aku mai Tuhan aku ti Besai kuasa. Amen. Amen. Tuhan kitai besai kuasa menyadi. Haleluya. Ya anang takut kitai, anang irau kitai. Uma sembah sia kitai irau. Mas sembah sia kitai takut mih kinya nyadi ke ngansah kitai. Ya munyi ku tajuk, ya munyi ku rabai jaku kenang kitai malam tu. Ya penusah ulih Ngansah ati kitai tajam. Reti iya kitai enda ngetu enda tembu dia jemah munsuh kitai. Tang baka Daud kitai nanya Tuhan, Keni ku Tuhan, nama utai patut dikereja kami udah tu? Ka munyi ku aku, ya munyi ku pelajar kitai dulu ari tu, Tuhan lalu bejaku, Iya enggau sida enggau indu balu nya nama utai ke bisi nuan deh. Ai wai ku iya, aku bisi bibit binya ka nya meh. What is your potential? If your potential bedagang, business. Continue with your business. God will prosper you. Jadi, mai Tuhan dalam business nuan. Mai Tuhan dalam business nuan reti iya nuan enda nipu dalam timbang, nuan enda nipu dalam transaction, nuan enda nipu dalam kualiti barang nuan. Uh, if you say your goods is good, barang nuan manah, it is good. Ya, enti nya sekilo, idi suan kilo. Ya, anang kitai bedagang baka enggau dunya tu sekilo. Oh dikurang ke di berapa berapa ya ratus uhh uhh gram ngambi ke nuan ulih nyual nya uhh mayuh agi timbang iya uhh ke dijual nuan. Enda pia. Ya, nyadi enti potential nuan. Bekuli gawa iya tukang ekspertis aba bata ekspertis aba landik aba semin, landik aba ngaga siling, iya landik aba nama pengelandik kitai that is our potential iya munyi ku jaku Tuhan. Jadi ditu kitai meda iya laban sida David tu orang landik perang. Nama atur Tuhan ngagai sida lebuh sida nanya David lalu betanya ngagai Tuhan, Kati aku ngagai bala perompak nya? Kati aku ulih tetitihka sida? Ku Tuhan nyaut, Titihka sida iya. Nuan ulih nitihka sida iya, lalu ngelepaska bala orang ti ditangkap sida iya. Nya alai David mupuk tang nitihka atur Tuhan. Nya chara kitai. Mai Tuhan di dalam pendiau kitai. Besampi ngagai Tuhan, minta Tuhan confirm ngagai kitai anih utai ti patut dikereja kitai pengudah covid aii nineteen tu. Orang madah covid nineteen tu deka ninggalka kesan ti chukup besai aba dunya ekonomi. Kitai kesal ga ati tang anang takut. Amen. Haleluya. Ya kitai muji Tuhan. Nyelai ya ba Jeremiah lapan belas ayat satu ngagai enam ya baba kutu meh kena kitai nemu bejaku Tuhan ya malam tu. Ku Tuhan bejaku ngagai aku ya ngagai nabi Jeremiah. Mansang nuan ngagai rumah tukang periuk. Aku deka meri pesan ngagai nuan dia, nyalai aku mupuk. Ya kitai meda sida tu semua bala nabi, semua orang ke diberkat Tuhan tu sida iya ngasika jaku Tuhan. Lebuh Tuhan ngasuh sida ngereja utai sida iya mupuk. Ayat tiga, nyalai aku mupuk lalu tetemuka tukang periuk ti benung gawa. Lebuh periuk digaga iya ngambi tanah liat nya lalu ngaga utai bukai, ayat lima, udah nya Tuhan bejaku ngagai aku, ya, Tuhan bejaku ngagai Jeremiah, Kati aku nadai hak ngaga kita orang Israel baka tukang periuk ti ngena tanah liat nya? Kita ba jari aku, baka tanah liat ti ba jari tukang periuk nya. Kitai patut ti dalam jari Tuhan mega. Patutlah Tuhan dibai kitai. Patutlah Tuhan enti tadi ditanya kitai. Iya patutlah kitai enti tadi besampi ngagai Tuhan, muji Tuhan, nyembah Tuhan laban nya meh. Iya utai ti bekuasa ba atas dalam pengidup kitai baka tukang periuk ti tu gambar diberi Bup Kudus ngagai kitai awak kitai nemu betapa kuasa Tuhan kitai ba pengidup kitai. Iya he is a omnipotent God. Nadai utai ditanya iya ti akan ngidup kitai. Nadai orang tetanya iya enti iya ka ngeraika kitai. Nadai orang mega ditanya iya, nadai orang deh nagang kitai enti iya ka merekatka kitai. Amen. Haleluya. Iya perlu iya nganti Tuhan. Anak dulu ari Tuhan. Nanya Tuhan dalam semua pekara. Tuhan deka nurun. Kuasa Tuhan deka ayan. Anak nangkup penusah kediri. Besampi terus minta saung. Tuhan. Amen. Aram kitai besampi. Tuhan, kami udah belajar ke jaku Nuan meransang kami. Ya tu penusah nya ya disadang ya tang kami nemu penusah nya enti kami tan uji kami baka mas tuchi, baka mas tulin. Nyadap kinya mega Nuan Tuhan. Ya harapan kami. Iya pengadang kami, kami nemu nuan deka nyaup kami. Iya ngeraika menua kami Malaysia, ngeraika seluruh dunya ai ari pangka penyakit covid nineteen ti tu. Awakka ekonomi digerai ke nuan Tuhan, iya awakka pengawa kami digerai ke nuan Tuhan, awakka nembiak kami ti sekula digerai ke nuan Tuhan. Awakka semua atur, semua pejalai pengidup kami mensia iya ulih dikereja kami magang laban iring jari nuan Tuhan. Terima kasih Apai kami muji nuan berkat setiap dua bilik ke bisi nyeretai ke buru kami malam tu. Perekat ke ke mit, perekat ke ti nyuh besai. Perekat kami mega orang ti nyuh tuai. O berekat ke semua kami Apai. Ti dalam nama Apai Anak enggau Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus kami udah besampi serta minta semua tentu. Amin. Amin. Puji Tuhan.